Аңына киләлмисең. Әйе. Бер хатын белән теге хатын дигәннән бер хатын белән бер мужик ашап утыралар икән дә хатын ашап утырганда ирем ну конечно алам сакласын инде дә алай да сорыйм әле ирем дип әйтә ди менә вдруг дип әйтә ди менә мин үлеп китсәм ну алам сакласын инде дә вдруг мин үлеп китсәм син өйләнәсеңме дип әйтә ди ну ничек ну әйт инде өйләнәсеңме ну ну әйт инде өйләнәсеңме мин бит үпкәләмим просто гына сорыйм дип әйтә ди ну өйләнәм инде дип әйтә ди Ул минем чәй эчә торган чашкада чәй эчә торган буламы дип әйтә ди. Ну, әй инде дип әйтә ди. Ул минем йоклый торган бүлмәдә минем юрганнарым, минем мендәрләрем белән ябынып йоклый торган буламы дип әйтә ди. Ну, әй инде дип әйтә ди. Ул минем машинада йөри торган буламы? Юк, аның правасы юк дип әйтә ди. Менә шу. Так что, егетләр, хатыныгызда право булса, серкәләрегездә дә право булсын. Бер промах була күрмәсен. Теге промах булырга может, бер урыс авылында бер хатын үлгән, группка салганнар да алып баралар икән күмергә. Алда шыкыр булган, күрәсе моны күрмәгәннәр, әллә үлән калып киткән барганда ялгыш китеп егылалар да групп килеп төшә, групп ватыла. Теге хатын мәткә генә киткән була, уяна. Бөтенесе в шоке, бөтен авыл шаугыр килә. Ярар, шаугыр бетә, авыл тынычлана, бу хатын яши башлый. Хәзер ун ел яшәгәннән соң бу хатын тагын үлә. Тагын группка салганнар, алып баралар икән, артына мужиге чаба икән. Дуслар, дуслар, алда чокыр урап үтегез әле, пожалуйста, дип әйтә ди. Хатыннарыгызны да грубо яратыгыз. Әйе. Сез бит беләсез, татар эстрадында, эстрадасында иң матур артист мин. Яра, алай түгел әле. Особенно менә алай иттереп җырлаганда. Сез бит беләсез, мин бик эмоциональный. Бөтен эмоция биткә чыга. Кемнеке чыгадыр, минеке биткә чыга. Хәзер Тямаевның үзенең брендовый Аның анекдоты бар. Айваз, син мондамы әле? Безнең диджей Айваз монда. Син аны радиода сөйләрсең. Бу Тямаевның үзенең. Әйе. Ни, брендовый анекдот. Мин аны быел да сөйлим. Бер хатын матурлык салонына керә дә, Мастер янына килеп, миңа чәчемне Хәния Фәрхинеке кебек, тырнакларымны Сәнифә Рангулованыке кебек, күкрәкләремне Вероника Кузнецованыке кебек, аякларымны Ландыш Нигмәтҗанованыке кебек ясагыз әле, дип әйтә ди. Мастер карап торган торганда, ә йөзегез Тямаевныкы кебек калса ярыймы, дип әйтә ди. Абзый, безгә ир-атларга матурлык кирәкми, дөрес бит? Безнең күңел матур булсын. Матур ир-ат гүлләп җитә башлый. Рус Илдрис бит. Әйе. Ярар. Менә хәзер китте бит мода 1-1 дигән бар бит әле. Менә мин кемгә ошаган? Нинди артистка? Лебез? Шуңа имәпсез мени мин? Юк, лебезгә ошаганмы, юкмы? Точно? Хәзер туктагыз. Сеңлем тотып тор әле, тотып кына тор, аннары кире киям. Хәзер. Кайлы шунда хәзер. Күзлек бар. Болай торып киеп күрсәтсәм ничек?

Күмәкләрне чыгардым, менә шул килеш кенә аңлатам. Егетләр, хәзер сезнең каршыгызда чыннан да бер романтический, эротический бер җыр җырлыйм. Сезгә бүген задание. Әйбәт кәефләр белән концерттан кайтып барганда керәсез ресторанга я кафега, хәзер уннан соң кибетләр эшләми. Сатып аласыз шампанский. Кайтып кергәч, хатыны чәй куеп урыннар җыйган арада, урыннар җәйгән арада, сез тиз генә чабып керәсез ваннага, җылы суны тутырасыз, пена для ванны саласыз күп иттереп, чтобы күбек шулай матур булсын өчен. Утларны сүндерәсез ваннадагы. Әйе, шәмнәр кабызып куясыз. Для инде приятности освежитель воздух сибәсез генә. Чүткенә.

Ну, сез сыймаска да можете, ну, булмаса инде, үзең генә утыртып тиюлар суда шәйкисез. Булмаса инде, икәү кереп утырасыз, теге көбек астында әз генә югалып торасыз. Аннан теге шампанскийны асып җибәрәсез. Тәмне генә иттереп берәр бокал Чиппәрәсез. Ну, берә дисеп кирәк бит инде, катеннән дисеп юк. Катыкка варенья бутыйсыз. Берәр стакан икегез дә ашап аласыз. Шунда шушы музыкага. Вот. Аннан шушы күбекле килеш сәлгегә урап алып кереп китәсез бүлмәгә. Аннан, дустым. Ә? Волшебство? Ничә яшь сиңа? Э, Алла, тәки әкияткә ошамап ята. Аннан, дустым, нишибез? Җырлыйбыз? Йоклыйбыз? Азнакайга барганым, аннан нишлибез дигәнем, бер мужик торып басты да, хатынның хырылдаганын тыңлыйбыз ди. Аннан, дустым, любовь, волшебство. Ә? Тормар киләбез. Юк, аннан любовь. Аннан любовь. Только Анюта кебек булмасын инде. Элеккеге Анют бар бит әле исегезгә төшерәм. Бер мужик шауып кайтканда, "Хатын, тизрәк караватка ятта, сиңа юрганыңны яп", дип әйтә ди. Мәскин хатын аны моны уйламыйча, шәрә килеш караватка сикереп яткан, астына юрганы япкан. Мужик килеп, э, мужик көтеп ята икән. Озак та үтми, мужик килеп яткан, юрганны япкан. Хатын, хатын, кара әле, яна торган сәгать алдым, янамы дип әйтә, ди. Менә, главное, сәгать кенә яндырмагыз. Әйе. Шуңа күрә...